Warşawada Ynsan gymmatlyklary ýygnagynda Türkmenistan wakasy. Ýigrimi altynjy sentýabrda Polşanyň Daşary işler ministrliginiň teklibi bilen Warşawada Ynsan gymmatlyklary boýunça ýygnak açyldy. Oňa Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Gullugynyň agzalarynyň we jemgyýetçilik guramalaryň resmi wekiliýetleri gatnaşýar. Çäre Softel myhmanhanasynda geçirilýär. Ýigrimi ýedinji sentýabrda sagat on üç nol nolda esasy umumy mejlisden soň Demokratik institutlar, demokratik saýlawlar Türkmen-Helsinki Adam hukuklary gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa resmi türkmen wekiliýetiniň başlygy Şemşat Atajanowanyň ýanyna bardy. Delegasiýa şeýle hem Baýly Seýilow, Maýsa Myradowa we başga-da iki adam gatnaşýar. Ynsan hukuklaryny goraýjy delegasiýa agzalaryndan Türkmenistanda hakyky adam hukuklary meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin biraz wagt sarp etmegini isledi. Geň zat. Şemşat Atajanowa guramaçylyk meselelerini çözýän adam hökmünde ýaş türkmeni Baýly Seýilowa görkezdi. Ýöne ol hem ýüzüni sallap ikirjiňlenip, Soňrak sora! diýdi. Haçan we kimden diýen soraga bolsa inkär edip başlady. Begmedowa, Näme gorkýarsyňyz, men sizi surata düşüremok, wideo düşüremok. Diňe köpden bäri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip sorady. Gynansagam, delegasiýa agzalary gyssagly daşlaşyp gitdiler. Gijiräk mälim bolşy ýaly, Softel myhmanhanasynyň öňündäki köçede delegasiýa ýaş türkmen blogçysy Nurmuhammet Annaýew bilen gabatlaşypdyr. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy bilen geçirilen söhbetdeşlikde Nurmuhammet Annaýew, Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmegi makul bildim we wideoýazga düşürip, sorag bermäge başladym. Salam. Siz türkmen wekiliýetiniň wekilleri, size bir sorag berip bilerinmi? Alada etmäň, bu ýerde, Ýewropada wideo düşürmek gadagan däl. Häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanyşykly ýurtda nähili üýtgeşmeleriň bardygyny bize gürrüň berermisiňiz? Gynansagam, dymdylar. Delegatsiýa agzalarynyň iň ýaşy Baýly Seýilow ýygnagyň geçiriljek binasyna gaýdyp geldi we garawullara men hakda arz etdi. Şeýle hem maňa basyş edip, wideony aýyrmagymy talap etdi. Şol bir wagtyň özünde Seýilow. Siz, türkmenler, Ýewropada hem talaplarymyzy ýerine ýetirersiňiz diýdi. Duşuşygyň howpsuzlyk bölüminiň ýolbaşçysy onuň yzyna erdi we ol hem wideonyň aýrylmagyny talap edip başlady. Men Ýewropada, demokratik Polşada blogerleriň metbugat azatlygyna hukugymyzy göz öňünde tutup, ylalaşmadym. Hiç kimiň hakykaty beýan etmegimizi gadagan etmäne haky ýok. Seýilow garawuldan polisiýa jaň etmegini talap edip başlady. Gelen bäş polisiýa işgäriniň kömegi bilen meni tussag etjekdiklerini aýdyp, wideony pozmaga mejbur etdiler. Bu waka dürli ýurtlardan gelen köp sanly adam hukuklary aktiwistleri ýaly, şol sanda Türkmen Helsinki gaznasynyň agzasy Annadurdy Hajyýew hem şaýat boldy. Şol gün agşam türkmen blogçysy söz azatlygy hukugyny bozan türkmen delegasiýasyna garşy Warşawadaky polisiýa şikaýat etdi.